Ww Saka ma gaeth yn mynd i gwcio ni heddiw, ond ma hwn yn fersiwn chdi dy hun yndi? Yndi a fersiwn yym dipyn bach yn wahanol yym be dwi di neud ydi sbio ar be di Ww Saka be sy tu fewn iddo fo Reit. a rwbeth Groegaidd dio'n amlwg wedyn be dwi di neud ydi ca'l cynwysion a da ni'n mynd i roid nhw at ei gilydd yym rwbeth debyg i lasagna yym Reit. ne fyny chi sud dych chi'n neud o dewiswch chi does na ddim rheola mewn coginio wrth gwrs nag oes? Nag oes. Nag oes nag oes. Be sgin i yn y sosban yn fyma ydi yy yy mins cig oen. A mae hwn wedi bod yn coginio gyda fi mewn chydig o nionod, chydig o garlleg. Reit, ocê. Rwy'n bedwar gewyn o garlleg ar i'w hanner nionyn. Jyst gadael a goginio, coginio lawr. A peth da am wneud mince, rwy'n gallu coginio fo ar gwres isel am dipyn o amser. Wedyn mae o jyst yn magu mwy a mwy o flas. Wedyn dwi'n mynd i wneud hwn wan, y blas moussaka. Be sgynno fi yma ydy chydig o cinnamon. A fel rheol, cinnamon dych chi'n cael mewn hufen iâ, os dwi'n syllu, ynde? Wel, ie, mewn cacenau a felly, ie. Ie, cacenau, hufen iâ.
Mae yna hufen iâ bendigedig wedi ei wneud efo cinnamon. Oes. Cofiwch hynna, ei droi'n yn y pump ella, de. Yn neud o reit. Da ni'n mynd i roi pinsiad bach, da ni'n mynd i roi, os da ni'm isio gormod o'r blas, mae cinnamon yn gallu bod yn ofnadwy o gry'. So chi'n gallu rhoi um, coesyn cinnamon i mewn, fatha twig bach. Ie. Ond mae hynny'n gallu bod yn gry', a dydy pawb ddim yn licio cinnamon. Um, yn fyma, mae gen i chydig bach o nutmeg. a dwi'n mynd i roid sprinkle bach o hwnna. Fedrwch chi brynu o a grato fe fewn. Oce, a wedyn mae'r blas hwn yn mynd at ei gilydd. Be da ni'n mynd i wneud i symud ymlaen efo hwn wan, ni'n gwneud tomatos, tin tomato, digon da, fewn efo. Oce, wedyn troi gwres i fyny chydig bach, jyst i gael chydig bach o ddyblan yn yma de, sy'n eisiau or wneud o, ond droi o fyny. A wedyn be dwi'n mynd i roed ydy dwi'n mynd i roed rhyw bedwar llwy fwrdd o'r puree tomato. Iawn, pam bod ti'n rhoi hwnna at hyn? Mae'n jyst rhoi dymdar iddo fo.
Okay. Dibynnu sut ma'ch tomatos chi. Os chi tomatos da ella sa chi'm angen un, dau, tri.
Un am lwc. Ac un am lwc ia?
Ond pedwar nes i ddeud. Ocê. Iawn. Fe awna fo droi o wedi neud siŵr bod o gyd yn ga'l ei orchuddio. Dwi'n mynd i roi chydig o halan, chydig o bupur i fewn. A wedyn y speis dwi 'di ddefnyddio dair wsos ar y trot ar un o'r pump, yr oregano 'ma. Ie. Dwi 'di ddefnyddio hwnna lot. Mae o'n ogla dda. A mae ogla groegaidd neis, da chi'n clywed ogla hwn? Neis. um, rei, dwi'n rhaid prisiad rei da hwnna, rhyw un llwy de neu ddau os ydych licio um, perlysia. Fe awna fo. Reit, mae hwnna wedyn yn barod ar gyfer y cam nesaf. Be dwi wedi gwneud efo yma ydy dwi wedi coginio um, er, aubergines yma. Dwi wedi trio nhw, Steve.
Be di aubergine y Gymraeg, dwa?

A 'na fo, ti isio neud... Tra dwi'n gneud hyn, Yn rhoi 'da nhw ni'n mynd i reit sôn rownd. am yr caws sy'n mynd ar y top. Be sgynno fi fan'na? Iogwrt. So ti'n gallu rhoi pedwar llwy bwrdd o'r parmesan 'ma mewn i fan'na. Wedyn be 'na i'n mynd i drio neud ydi gneud y math o topping arno fo 'lly, so fod o yn... Wel, ma'n ran o'r moussaka. Dwi ddim yn rhoi tatŵ yn hwn, fedrwch chi roi tatŵ mewn moussaka. Yym, ond dwi'n neud hwn yn low carb ynte. I'r pobl yma sy'n licio gwestiwn y ffigwr fel fi. Um, reit, beth gen i fyma ydy tomatos. Dwi ddim am wneud hyn, ond sa'ch chi'n gallu, er enghraifft, sleisio tomato, rei tomatos arno fo, bildi fo fyny fel math o lasagna. Sut mae hwnna'n mynd gen ti? Gret, gret. Chydig halan yn hwnna, tro bach o'r pepur. Wedyn, peth sisio fyma wan, ydy cael llwy, sy'n nilwyd ma, sy'n dilwyd. O, gen ti rhywun Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i roi hwn dros y top, so reid o'n y canol. Iawn o fo? Dwi'n gwasgaru fo dros fo gyd. Gwasgaru fo dros fo.
Ond cyn gwneud hynna, beth dwi'n gwneud ydy defnyddio'r ffeta yma. So chi'n gallu rhoi hwn yn y mince yn y lle gyntaf, ond dwi yn mynd i reid o just fel un, chydig bach o ffeta dros fo fel un. Mae ffeta eto yn gaws. Rhoi gaeth, dydy? Ynddi.
Dwi'n mynd i ddathro fo fanna. Rhoi gaeth. Reit. defnyddio'r llwy drosto fo, fel hyn. A wedyn mae hwn yn syml, mynd dan y grill am ryw, wel, dibynnu pa mor uchel di grill, ond rhyw ddeg munud, tan mae o'n dyblan yn neis ac yn ffrwtian. Goginio fo, tan mae o di goginio, de. Wel, ie. A mae bob peth o dan o fo wedi coginio yn barod, felly ta chi'n reit saff. Ta mae'n frown neis ar y ta. Ydy, mae'n frown neis.
Okay. Reit, dwi'n mynd i reid chydig bach oregano a pinsiad o'r parmesan yma drosto fo i gael o. Lot o gaws. Wedyn pan mae'n mynd dan y grill mae o'n byblan yn neis. A fel hyd de. Be sgynnon ni yma ti'n meddwl? Waw, sbio hwnna Geff, mae'n A fel hyn mae'n edrach ar ôl bod dan y grill. Ti'n gweld mae'r caws wedi byblan yn neis, mae'r aubergines yma, yr willies wedi troi yn frown neis. Okay, a mae'r ma ma darnau ffeta dan hwnna neis. A ni'n cael lwc i fewn beth sy'n tu fewn i hwn rwan. Yeah. Mae fel agor anreg dolyg hwn, rhaid mi ddweud. Dyfio llwy reit dda. Torri mewn efo. Na i ddal o'n nes rhag ofn ti'n neud llanas gen. Wel, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i neud llanas yma de. Dwi'n reit garantid, so dwi'n mynd i neud dwy law yma de. Ti'n gweld yn y gwylod na fanna, sbio, y saws yn neis. Ond dwi'n edrych dda.
Nawn ni fel un.
O, techneg de, techneg. Mewn efo. Catch dda iawn. Wel da geth.
Iawn, a wedyn beth da ni'n gwneud wedyn ydi adio chydig o'r saws yma ar yr ochr. A mae hwn yn ysgafn ofnadwy. So tam tatw na fo. Mm, tam tatw na fo. A mae'n ofnadwy ysgafn. Just pinch bach o parmesan dros y top. Chydig bach o oregano. A mae hwnna'n barod. Gret.